Mae marchnata yn fwy na dim ond cael gafael ar gwsmeriaid newydd. Un o'r asedau gorau mewn unrhyw gwmni yw eich cwsmeriaid presennol. Mae'r modd rydych chi'n manteisio ar eich sylfaen bresennol o gwsmeriaid yn allweddol i hyrwyddo'ch busnes. Wyddoch chi ei bod yn llawer mwy cost-effeithiol i werthu i'ch cwsmeriaid presennol. Wedi'r cyfan, rydych chi wedi gwneud y gwaith caled yn barod ac wedi buddsoddi arian i'w denu at eich busnes. Hefyd, mae eich cwsmeriaid presennol yn fwy tebygol o brynu gennych chi na chan rywun sydd ddim yn eich adnabod. Ond, gwnewch yn siŵr eich bod yn gofalu am eich cwsmeriaid. Yn ôl ymchwil gan Sefydliad Rockefeller, mae 68 y cant o gwsmeriaid yn gadael cyflenwyr am eu bod yn teimlo nad oes neb yn eu gwerthfawrogi, nad ydyn nhw'n bwysig a bod pobl yn eu cymryd yn ganiataol. Fe hoffwn i gyflwyno cysyniad pwysig i chi, sef gwerth oes cwsmer. Mae hyn yn rhoi syniad i chi o faint o fusnes wedyn y gallwch ddisgwyl ei gael gan eich cwsmeriaid presennol. Mae hefyd yn eich helpu chi i benderfynu faint gallech chi ei wario i ddenu mwy o gwsmeriaid fel nhw. Mae gwerth oes cwsmer wedi selio ar faint mae cwsmer yn ei wario gyda chi a pha mor aml mae'n prynu. Gadewch i ni ddefnyddio enghraifft i esbonio hyn. Meddyliwch am rywun sy'n aelod o gampfa Cadw'n Heini. Mae perchennog y gampfa'n gwybod bod cwsmeriaid eraill fel yr aelod yma'n gwario ugain punt bob mis ar aelodaeth ar gyfartaledd. Ac mae perchennog y gampfa hefyd yn gwybod bod yr aelod yma'n debygol o aros yn aelod am dair blynedd. Gan ddefnyddio'r wybodaeth hon, mae'r perchennog yn gallu gweld beth yw gwerth oes y cwsmer. Ugain punt yn cael ei wario bob mis am flwyddyn, wedi luosi ar deuddeg mis, ac mae'r aelod hwn yn aros yn aelod am dair blynedd. Felly, lluosi ar tri, sef saith cant ag ugain punt. Mae hynny'n dau gant pedwar deg punt y flwyddyn. Felly, mae perchennog y gampfa'n gwybod bod ei fusnes yn mynd i gael dau gant pedwar deg punt gan gwsmeriaid tebyg i'r aelod yma bob blwyddyn am dair blynedd. Felly, gall y perchennog wario hyd at 240 punt i gael aelod newydd. Efallai cynnig aelodaeth am ddim am gychwyn hyd yn oed. Wedi'r cyfan, mae'r busnes yn mynd i gael mantais dros y dair blynedd, felly mae'n werth gwario ychydig mwy ar y cychwyn er mwyn cael cwsmeriaid newydd. Mae hyn yn golygu y gall fod mwy o arian gennych ar gyfer marchnata nag roeddech chi'n ei feddwl. Gallwch fod yn fwy creadigol gyda'ch cynigion hyrwyddo. Mae'n golygu hefyd y gallwch fod yn fwy hyblyg wrth ddelio â phroblemau cwsmeriaid ac o ran faint gallwch chi ei wario ar ddatrys problem. Gallwch chi wneud penderfyniadau gwell hefyd ar sut ac ymhle dylech chi wario eich arian marchnata a faint gallwch chi ei wario ar gadw'ch cwsmeriaid presennol. Gweithiwch allan beth yw gwerth oes eich cwsmer. Bydd hyn yn fuddiol dros ben i chi.